Croeso ata ni i'r rhaglen gyntaf mewn cyfres newydd pryd y byddai'n crwydro ar hyd rhai o gledra coll Cymru. Ac yn ymuno efo fi ar y daith fydd yr hanesydd, y ffotograffydd, yr arlunydd a'r awdur rheilffordd, Gwyn Briwnan Jones. Gwyn, y cwestiwn cyntaf, dwi wedi gadael rhywbeth allan. Mae hynna'n hen ddigon Arfon, diolch yn fawr. Wel un enw 'da ni'n sicr yn mynd i glywed yn gyson yn ystod y gyfres 'ma ydi Doctor Beeching. A rhaid mi ddeud, pan o'n i yn hogyn bach yn ymddiddori mewn rheilffyrdd, yn mynd o gwmpas yn fy anorac dwi'n cyfadda yn casglu rhifau trêns, o'n i'n teimlo ar y pryd fod be wnaeth yr hen ddoctor yn anfaddeuol. Ond sut mae'r hanesydd yn edrych yn ôl ar y cyfnod yna? Wel, dwi ddim yn hoff iawn o'r ffaith, ond dwi'n gorfod cyfaddef fod inna yn cytuno. Efo fo. Oedd o'n llygad i le efo'r rhan fwya'r canghennau oedd o wedi gau, ond oedd 'na amau mawr gyda rhai o'r lleill, ac falle gawn ni weld hynny fel ewn ni trwy'r gyfres.
Ym 1963 dyma yn fras oedd rhwydwaith rheilffyrdd Cymru, ond o fewn dwy flynedd chwalwyd bron bob un. Byddwn yn chwilio am olion y cledrau o'r awyr. Wrth gerdded hen lwybrau'r lein lle'n bosib, a hefyd drwy ddangos ffilmiau o'r rheilffyrdd a dynnwyd ar y pryd. Wel, da ni'n dechrau'r gyfres efo un o'r llinellau a gaewyd gan Doctor Beeching nôl yn 1964, ond dwi'n falch o ddeud sydd wedi cael dipyn o adfywiad, sef y lein o Rhiwabon i'r Bala. Wel, mae gorsaf rhyw afon dal i fodoli, a dal yn weddol brysur hefyd. Ydy, ond, uh, ydy, mae dal yma, ond wrth gwrs dydy ddim hanner o'r brysur ag yr oedd hi pan oedd hi'n gyffordd yn yr hen amser. Uh, mae mewn cyflwr reit dda dyddiau yma, dydw i gwir. Mae'n ydy pyn o oedran iddi. Mae'n dyddiau o ddyddiau cyntaf y lluniau llongomwythig y cair. Mm -hmm.

Corwen, Cynnwyd, Llandrillo, Llandderfel, Cyffordd y Bala a'r Bala. Yn y 60au, ardal ddiwydiannol oedd y rhan yma o'r hen sir Ddinbych, ardal gynhyrchu dur, glo a chemega, gyda digon o waith i reilffordd. Wel, 'da ni rhyw filltir o Riwabon ac yy chydig iawn o dystiolaeth sy' 'na fod 'na reilffordd 'di bod yma o gwbwl a deud y gwir. Wel, prin iawn, ond o'n i ar lwybr y lein, a fan hyn fysa'r injan yn tynnu'n galed fyny tuag at Anchrefair a rownd y tro. Oherwydd newidiadau aruthrol dros y blynyddoedd, mae'n anodd weithiau i ddilyn y lein hyd yn oed o'r awyr, ond mi fydd y botwm bach melyn o gymorth. Wel, mae'r toriad yma yn un hynod o drawiadol ac wrth gwrs mi fydda hon 'di cael ei thorri heb gymorth unrhyw beirianna mecanyddol. Fydda, nerth llaw a chymorth dipyn bach o bwdr falla. A mae'n garreg galed hefyd i weld, carreg cefn, swn i'n dweud. A carreg yn uh, addas iawn i adeiladu pontydd a mae mae 'na ochr finiog iddynt oes? Mae 'di para'r pridd tywydd a phob dim wedi cadw'i min o pethau. Pa ffordd mae'r llwybr yn mynd rŵan? Wel, yn eitha rhyng. Ond yn yr hen ddyddiau mi fysa hwn dipyn bach mwy graddol.
Gwyn, sa'r un tren di dod fyny fan hyn, sa eisiau tren bach o, o wyddfa i ddringo fan hyn. Wel, fel mae'r graddfa heddiw, ond uh, mae rhaid ni gofio bod

Wel ma'r bont yma yng Ngorsaf Trefor mewn cyflwr eithriadol yn tydi? Ydi.
Hiddig yr oesoedd oedd tani hi. Mae carreg galed cefn uwch ben y bwa. A beth sy'n swyno fi fel rhywbeth fel hyn ydi pan mae yna fwa ar, ar sgil, ar ffordd a'r bont ar ei sgiw i'r urdd rheilffordd. Mae'r brics yn y canol, uniongyrchol uwchben ei gilydd, ond ar yr ochrau mae ni 'di cam osod mewn ffordd gain, eithriadol. Mae hwnna'n gweithio trwy'r bont, trwy'r bwa i gyd.
Wel, y bont mewn cyflwr arbennig iawn. Awn ni weld sut gyflwr sydd ar, ar lwyfan yr orsaf. Wel, mae olion y llwyfan i'w gweld yn glir yma, ond mi fydd angen dipyn o chwynnu cyn bod unrhyw dren yn gallu dod ffordd hyn, Gwyn. Wrth ymuno â dyffryn yr Afon Ddyfrdwy, mae'r lein yn dilyn yr un trywydd â chamlas y Shropshire Union, ychydig yn hŷn na'r lein ei hunan, a adeiladwyd ym 1860. Un sydd a'i deulu wedi bod yn rhan o staff y lein am sawl cenhedlaeth ac sydd wedi cymryd cryn ddiddordeb yn hanes y rheilffordd ydy Eryl Edwards.
Bu mi ar y lein am ryw ddwy dair blynedd 'lly, ond y prif gysylltiad oedd fod yn nhaid, yn nhad, a'i ddau frawd i gyd yn orsaf feistri ar y lein efo'i gilydd 'lly 'de. Oedd gorsaf feistr yn cael ei edrych ar fel dyn reit bwysig yn dweud y gwir felly. Ac yna gymdeithas arbennig ar lein os ga i ddeud felly. Um, oedd yna gymeriadau uh, ac yn fwy na hynny oedd yna straeon uh, am, am uh, boes y lein yn tynnu coes i gilydd felly. Oedd yna gymeriad uh, un o'r gweithwyr y lein, chi'n gweld. Byddwn ni'n y bwcyn office yn Llangollen, y rhif i mi oedd rhwy'n isio fi oedd 1, 1, 2, 3. Ond swn i eisiau rhywun yn gorwen pedwar tri oedden nhw. Un, dau, tri, pedwar, un, dau, tri. O'n i'n... a dyn... Ond oeddech chi pawb yn gallu gwrando i fewn i sgwrs, da chi'n gweld. Be ar un i rhyw noson ydy, oedd i rhyw foi yn gweithio'n gorwen, hen tecwyn. Uh, tecwyn ydy, deda rhyw stori wrtha i heno, cos mae hwn yn gweithio'r nos heno. Gei di ddeud y stori, a dyn gwnaeth stori i fyny. A dyma fi'n ffonio tecwyn wan. Os gwrs, o'ch chi'n gallu clywed y cliciau mynd, bobl yn gwrando i fewn, de. Tecwyn oeddwn i, wyt ti wedi clywed mae'n hyn de, fod gwraig un o'r injan dreifas yn disgwyl babi a oedd honno dros i trigen oed, da chi'n gweld ynde? O, erbyn cyrraedd Corwen y noson hynny, oedd y stori allan yn Gorwen. Oedd Mrs so and so yn disgwyl babi a honno dros i trigen oed.
Er bod cannoedd o drenau yn teithio ledled Cymru, anaml iawn y bydda damwain yn digwydd, a chymharol brin oedd marwolaethau. Ond da ni'n agosau rwan at safle damwain angyol Sun Bank, a ddigwyddodd ym mis Medi 1945. Wel, da ni wedi crwydro ychydig oddi ar y cledrau i gael gwell golwg ar safle Sunbank, yn do? Do, dyma lle'r oedd y ddamwain ar y fan yn union o'n tanom ni fan hyn. Ti'n cofio i ni ryw hanner milltir yn ôl, gerdded dros y bont, dros y gamlas? Wel, yn yr hanner milltir yna, mae'r lein wedi cwmpo ac mae'r gamlas wedi cadw'i lefel fan hyn, a dyna'r rheswm dros y ddamwain. Fe dorrodd y banc fan hyn, fe ruthrodd A dŵr y gamlas i gyd i lawr, sgubo'r ddaear o dan y lain a creu twll enfawr. Ac oedden ni'n gwybod nad oedd yr trên, bod 'na rhywbeth yn, ddim yn iawn lawr yma, achos doedd y mêl trên ddim wedi dŵan trwy Llanuwchllyn. A pan ddeison ni lawr i fan yma, dyma ni'n gweld mwg ar gyfer y lle golf 'ma. Dyma ni'n gweld mwg ar y sunbank 'ma. A dyma ni'n sylweddoli, wel dyma'r trên de. Wel, da ni wedi dod ar draws y tre. Beth bynnag, mi stopiodd John a mi barcwyd y lyri ar ochr y ffordd a mi gertson. Ewan ac oedd i tad 10 munud wedi wyth yn y bore. Mi gertson at y fan lle oedd y tren yn yr twll mawr na oedd wedi cael ei wneud gan y gamlas. Oedd y gamlas wedi chwalu'r uh, y, y banc, ynde, y railway, ynde. Ac oedd y trên 'ma 'di mynd i- ar ei ben iddo fo. Ac yy er syndod i mi yym oedd yy oedd y tân yn dal ymlaen adeg ynny tua wyth y gloch y bore ond yy i feddwl bod yym ne' ŵr i mewn yn yr injan yn fanno wedi ladd ynde o'dd o o'dd o ddipyn o frau deud y gwir achos tair ar ddeg oed oeddwn i ynde?
Nid yn unig trigolion Llangollen a frawychwyd gan y ddamwain ond yn wir, Cymru gyfan. A chynhaliwyd ymchwiliad swyddogol i achos y ddamwain. Mae Parc Llangollen sy' 'ma rŵan ond ar un adeg dwy, tair lein, Gwyn? Tair lein.
Llangollen wedi bod yn boblogaidd

a rhai milltiroedd o'r cledrau i'r gorllewin. Mae Aled Roberts, cyn-weithiwr ar y rheilffyrdd Prydeinig, wedi bod yn aelod ffyddlon o'r tîm sy'n rhedeg y fenter. Wel, oedd yn y teulu oedd o, ochr 'y nhad, oeddan nhw i gyd ar y railwê ynde, oedd yn hen daid i mi, mi oedd o'n ddrifair ar y Cambrian. Oedd fy nhad ar y lein, a wedyn dyna fo, wel, rhyw family affair oedd o, a rhyw boyhood ambition. Be am y sgil o gychwyn ar y lledra pan mae'r lledra'n wlyb a'r glaw yn disgyn? Sut dach chi'n...? Rhaid cymryd gofal fel dach chi'n cychwyn i ffwrdd. Os gewch chi law go lew o drwm ynddo, mae'n iawn. Ond os gynnoch chi gafod, ydy ddim. Neu os gewch chi dipyn bach o rew ar y lledra, rhaid ag ynny mae ddrwg. Ond gynnon ni dywod i arbad i fi yy. Llithron de. Rhaid mi gyfadda, dwi wrth fy modd cerdded o gwmpas yr hen sied a blasu chydig o'r awyrgylch. Pa mor agos ydi hynna i sut o'dd 'i pan dach chi yn gweithio ar y ar y British Railways? Wel, ma' 'na dig- yy mae'n...
Does na'm llawer o wahaniath i be' oedd 'i mwy mwy na heb. Chware teg, ma' nhw 'di adoptio yr un un ffor ag oddan nhw'n neud ar y British Rail, a wedyn 'di o'm byd newydd. Be di apêl bod yn ddrif ar trên? Be, be sy'n neud o mor arbennig? Wel, mae o beth gellwch chi medru rho rhyw ffor neu gilydd, ma' na wbath yn yno fo ynde, ma' na wbath yno ond gellwch chi'm roid o drosodd. Wel m- m- ma' na, wel deda i ynde, ma' bach o bride yno fo, o mi oedd 'na storwm ynde. Oddech chi dydi efo trên hen a- hen adag ynde, oddech chi'n teimlo bo chi rywun ynde.
Ar ôl gadael Llangollen, mae ffordd yr A5, y rheilffordd, y Ddyfrdwy a'r gamlas yn ymladd am safle drwy'r dyffryn ger Gorsaf Fach y Berwyn, cyn dringo ac ymlafurio'n galed trwy'r twnnel tuag at Glyn Dyfrdwy.

Wel, i gyrraedd yr arfordir, dyna'r nod, ond ond yr un cwmni a digon o arian ag yn fodlon gwneud mewn un yrfa. Felly rhyw rhyw linellau bach lleol oedden nhw. Bobl lleol yn codi arian ac yn sicrhau i darn hwyl ein. Felly dyma chi Vale of Llangollen, o Rhiwabon i Llangollen, Llangollen yn Corwen wedyn, yn siarad drosti ei hun, Corwen yn Bala, darn nesa, Bala yn Dalgellau wedyn, ac fanny oedd y Cambrian yn dod i'w cwrdd nhw, drwy Penmaen Pŵl ac Arthur. Nathon nhw elw o gwbl? O do, oedd y Lain yn talu am dan ei hun. Ddim, ddim elw enfawr wrth gwrs, ond oedd hi ddim yn colli arian, oedd 'na ddigon o drafnidiaeth ar ei hyd hi, oedd hi'n talu ar ôl ei hun yn, yn gyfforddus iawn. Felly mae rhai gofyn y cwestiwn, pam geuwyd y Lain? Wel, dyma un rhan o'r ateb, oedd y ffaith bod ar y pryd y car yn dod yn lawer fwy poblogaidd, yn lawer mwy niferus, ag hefyd Pan benderfyniwyd cau y lein a'n rhoid i fewn ei shan ni'i, yn gyfan gwbl pawb ohonan ni, rhoid i fewn yn rhy gyflym, yn rhy fuan, a chwarae teg i bobl yr arfordir, ddaru nhw ymladd dros ei lein a mae'n 'na heddiw.
Pen y lein yn sicr ar hyn o bryd, Gwyn. Bendant.
Gwn ni ddim yn cario ddim pellach na hyn heddiw. Ond mae llwybr y lein i weld yn ddigon clir o'n blaen ni. A gobeithio fydd yna dren yn mynd ffordd hyn. Ro'r ffordd i Godwen heb bod yn rhy hir. Gobeithio, ie. Mae cynlluniau ar y gwaill i ymestyn y lein i Gorwen, ond bydd angen blynyddoedd o waith a llond trên o arian. Da ni 'di cyrraedd gorsaf Corwen. Yy... Do wir. Dyma'r llwyfan gwreiddiol ie? Dyma ie safle'r y llwyfan gwreiddiol ar 'i fyny the up platform fel reit. Reit. yn y dyddia ny ac o'dd yr un ar 'i lawr pen draw cw ti cefn jyst yr ochor draw i'r dalan poethion cw ag yy o' 'na ddwy lain 'ma fan hyn. Mae'n anodd gen i gredu bod 'na le i ddau drên basio, ond mae'n bendant bod hynny wedi digwydd.
Dwywaith y dydd bydd Arlein yn cario plant yn ôl ac ymlaen i'r ysgol. Un sy'n cofio ydi Nia Jones Evans. Wel, fydda yna bethe yn digwydd wrth fynd drwy'r tunnel. Cofiwch, oedd y trên oedden ni'n mynd arno fo o fan hyn, oedd o'n drên di-goridr, achos oedd rhaid cadw bechgyn a merched ar wahân, ynde. Ond yy wrth fynd trwy'r tunnel fydda yna sgarffiau a bagiau a chapiau a bob math o bethau'n cael eu pasio o un garej i'r nesa. Fydden nhw yn plygu reit allan o'r ffenestri ac yn pasio pethau fyny a rhyw ystyn allan modfedd modfedd i gael y pethau fyny. Doedd neb yn gwybod lle oedd pethau yn Gorffen y pin diwedd y siwrne.
Mae cerdded fel hyn yn sicr yn rhoi cyfle i ni werthfawrogi rhai o'r golygfeydd a gymerwyd yn ganiataol gan nifer ohonon ni wrth deithio gyda'r trên. Erbyn heddiw mae safleoedd nifer o'r hen orsafoedd wedi cael eu meddiannu gan ddiwydiannau lleol, fel yng Nghynwyd ac yma yn Llandrillo, yr hen orsaf bellach yn Felin Goed. O Gwen mi o' 'na bont yma. Be' 'dan ni'n mynd i neud rŵan? Wel, ma'n dod nôl i gof hen ddywediad GWR, the great way round. Great way round amdani dwi'n meddwl. Gynno ni ddim dewis nag oes?
Wel Gwyn, bron iawn y stepia yma, di'r unig dystiolaeth fod yna orsaf di bod yma yn Llandderfel o gwbl. Ie, yeah, prin iawn.
Oedd Llandderfel yn arfer bod yn orsaf fach gryno, destlus, ofnadwy, ddim byd tebyg i'r Fan yma, a'n ymwelwyr yn mynd a dod, rhai'n lleol, a'r un fwyaf pwysig oll, Frenhines Victoria. O'dd hi yma hefyd, do?
O'dd hi yma, do, i i'r neuadd y Pala ger llaw, a o'dd hi yma am ryw chwe diwrnod, cyrraedd yn y trên brenhinol, y London North Western, ac yn ymgylchu wedyn trwy'r gogledd yma yn nhrên brenhinol y Great Western. Dim ond ddau drên brenhinol yma. Rhaid bod hi'n brysur. Rhaid bod popeth wedi beintio amser ni. Ei peintio clusach na mae rwan. Un o'r rhai fu'n cadw'r signal box yn Llandderfel oedd Norman Griffiths, ac roedd ganddo dipyn o ddiddordeb yn y bywyd gwyllt o'i amgylch. O'n ni 'di gweld ffesiant yn clwydo, a wedyn o'n i 'di deud wrth y chap 'ma lle amdano fo. O ok, medda fo, mi ddoi draw heno. Wel, hyddaeth o'n i mi fi, mi 'nai ffonio di ar ôl i'r trên adel Corwen. Trên ola ŵan. A wedyn yy mi roith o jians i ti ddod yno yn barod, a 'dyn buon ni'n ca'l y dreifar â hi'n wely yn neud sŵn. O'dd o'n cychwyn o'r stesion 'de, i ladd sŵn yr ergyd ynde.

er mwyn iddo fo gael clywed fod yr ŵyn 'no, a mi ddoth hanner ffordd i fyny'r grisiau efo'r gwn a'r ffesant, ynde. O ia, y byddes i wrth y plismon oedd, o na, meddai hi, rhoi giât bach nen y top, ac oedd y... ma' 'na lwybr yn mynd i fyny o'r platfform ochr draw, ac ar y giât yno mi roedd 'na spring, dach chi'n gweld. Cry, ac o'dd 'i yn neud sŵn pan ddesa rywun yn gillwng 'i 'nde, 'r un fath hynna ag ergyd a a mi basio bopeth yn iawn ynde. Er ein bod ni yng nghanol rhai o olygfeydd hyfryta Cymru, Albanwr Henry Robertson oedd yn gyfrifol am adeiladu'r lein. Anfonwyd Robertson yn ŵr ifanc i baratoi adroddiad peirianyddol ar waith Huarn y Brymbo. a chafodd ei ddenu gymaint gan brydferthwch yr ardal, fe adeiladodd blasdy a pale yn Llandderfel, lle bu'n byw am weddill i oes. Ychydig filltiroedd o Llandderfel mae Cyffordd y Bala. Ac er fod 'na brysurdeb amlwg yma, yn wahanol i gyffordd Afon Wen, Dyfi Junction a Morfa Mawddach, doedd y gyffordd yma ddim i'w gweld ar unrhyw amserlen, oherwydd y gwasanaeth unigryw un cerbyd a gynigiwyd rhwng y gyffordd a'r dref.

Wel, dyma ni 'di cyrraedd safle hen orsaf y Bala, a dau arwydd nodweddiadol iawn, y coed pîn, coed Elain. Tydi'n braf gweld y signal yma fel rhyw gof golofn. Mae'n hyfryd i gweld, Iarfon. Cof golofn wedi cael ei chodi gan gyn-weithwyr Elain yma yn y Bala i ddangos eu cariad a'u parch tuag at yr hen reilffordd. Da iawn. Diwedd y Rhaglen ond nid diwedd y lein chwaith. Nage, nage.
Mae rhaid ni gofio bod Bala, dref a'r cylch wedi bod yn cefnogi rheilffyrdd er y cychwyn cyntaf. Ac mae na linellau diddorol ar ôl. Gobeithio'n fawr iawn gawn ni gyfle fynd ar un o'r rheini. Gobeithio wir. Wel, yr wythnos nesa, mi fyddan ni'n crwydro'r cledra o'r mynydd i'r môr, o Bont Arddulais i Fae Abertawe. Hanes dwy drên sydd ganddo ni, gan gynnwys y trên cyntaf yn y byd i gario teithwyr. Tan hynny, oddi wrth Gwyn a finna. Hwyl fawr.